Tɔ nye be medo gbe na ame sia ame va gbe teƒe ava la dzi. Ne ekpɔ teƒe mele la, mele xɔ me nye ya. Magblɔ be mele sitting, sitting outside corridor. Ahaa, corridor nye ya me mele. Ne mekpɔ, ne metrɔ ƒe te la akpɔ. Eŋu le keke le fi vɔ ŋu mekpɔ ke vɔ. Ahan, egbe ŋkee ma mele quarantine. Ɛɛ, UE tɔwo ƒe government ƒe quarantine afi ma mele fifi le. Ne le nye kpɔ me na ɖeke ye o. Ne edi be ya confirm le agbe me ɖe ya me ɖe ma fia o. Ma fia o na ɖe vi ɖe. Ne kpɔ fie nye yevu gbe me ɖo. Ahan, nuka ŋlɔ ɖe fi?

Etsi dzodzoe ya mi le lele. Me le quarantine ya ma exɔ yi wotu na quarantine ye ya. Corona virus lém ɖe exɔ yi wotu na mía ya. Ele kpɔe la ɖe. Wobe dumefiawo no bu dumeviwo. Efiwo me wɔ politics o. Politics me le fi o. Nyateƒe ɖeka ye ma tsi na politics me le fi o. Hã, meye ɖe nyewo xɔ me. Kɔsida ya fete efi nɔ gbe me gbɔ. Efi ya ma nɔ ya ma nɔ videowo xe na mi ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka. Eya ya eh, ma tsɔe be ma wɔe abe Tuni Jonas tɔtɔgbi. Hã, ne dumefia le ŋu ebu ɖe, si gbagbe vivi na ema. Eya woyɔ be heaven eya. Nu ka mi le didi le heaven? Heaven dɔ ma wu o, etsikɔ ma wu o, nuɖuɖu kple nu sia ne vɔ heaven wo me de gaze o. heaven wo me de gaze o. Ekpɔe la ɖe. Miwo xɔ ɖɔ me nye ya. Vɔ teƒe yi me le tsitsi na me ɖe. Ne mi ge ɖe xɔ me ɖe, akpɔ ɖa. Ame sia ame le. Humm teƒe yi me fifia tsi le kpɔ me ya ne me trɔ vi ɖe wa kpɔm tsi le kpɔ nye me ya tsi dzodzoe kple nu sia nu ele nye kpɔ le hɔ me ɖe ahan nye ŋutɔ ema this is my glass there tsi le kpɔ me nye ya mía ƒete mi le dedie ɖe tsi dzodzoe kple tsi fafa ƒete mi le lele tsi dzodzoe kple tsi fafa ƒete mi le lele ahan nu ka di mi le kpɔ ye nuka wɔm toilet alo nyɔnu kple ŋutsu. Ahan, vɔ eya wona mí. Ekpɔe ɖa ɖe, ahan, mí ma fɔ ko anɔ agbe me anɔ vevesese ko evɔ o. Elo be nalé vevesese me ɖe agbe ne eku ɖe hafi na va se vivi na agbe ao. Meganɔ agbe ma tɔgbi o. Nye me kɔ nyewo machine wo kɔ va o.

Dziƒoa ye ma. Naɖeke megale wobe dziƒo o ao. Naɖeke megale o. Ne wobe dumefia wole ame dzi kpɔ ɖe si gbe wowɔe ema. Ne wobe dumefia le dziwò kpɔ ɖe si gbe wowɔe ema. Womatso ko anɔ gbɔgblɔ na mí be nyemenya lé Ghana ƒe kwaranta le o. Nyemenya lé ya ɖe mawɔ wo kwaranta le Togo me o. Vɔ ne wobee quarantine ɖe eya gblɔ mele. Zikpui bubue nye ya. Metso le fime ɖa ne ekpɔ nyewo me go akpɔ. All this side nye kple nyewo boys wo miawoe le fi. Nye kple nyewo boys wo miawoe le fi. Agbea ne vivi eya ko mi le biabia. Megblɔe va yi be ne eya ɖem akpɔ lift nye ya. Eya ne etsɔa, womedi be yeazɔ eh, yeazɔ fi o ɖe. Ne womedi be yeazɔ fi ayi gɔmea o ɖe, anyigba me o ɖe, ekema wòava tsɔ lift. Enye hiãtɔwo wo nyagblɔ eme le lo. Ne memie fifi la aʋu. Makpɔe ɖa. Mamie fifi la aʋu. Mage ɖe eme mava yi ɖi ɖe anyigba. eya ɖe mele edzɔ be wòavu aha eya nye avu woame eve woame eve ekpɔe ɖe woame eve ne mege ɖe eme ko etu akɔm kɔ yi ɖe anyigba eya ma agbe ni vivi yevu wɔ nu sia nu very simple ta ne mi be dziƒo ɖe dziƒo anyigba ye eya ko medi be nanya le agbe ŋkeke ya va la dzi dziƒo ɖe anyigba ye mele teƒe ɖeke o. Dziƒo mele teƒe ɖeke o. Eyawo fete kpɔe le esi kple tɔwo fete flɔ. Nu ka nɔ? Middle flɔ. Eya nye aŋɔ le fi. Wotu dziƒoxɔe. Ya wole amewo xɔ ɖe me le bele na ameawo. Nu ka megahiã mi? Naneke megahiã mi o. Flɔwo nye ya. Ne eto mia me akpɔ akpɔ flɔwo nye ya. wòage ɖe eme. And you are free. Nuɖuɖu woakɔ nuɖuɖu kɔ va me akɔ nuɖuɖu kɔ de video me ne nakpɔ nuɖuɖuɔ ɖa. Fi ne meyie fifia aƒe mavui kpɔe ɖa. Mi mele nu ɖa o. Mi mele nu ɖa o. Vɔ kitchen le mía si. Mi mele nu ɖa o le quarantine o. Kpɔ. Kɔsida ya me fetee mele fi. Ne mana nàse gɔme be ɖe ne míɖe agbea ne vivi ɖe eye agblɔ mí le. Ne mi bia gbea ne vivi ɖe ya gblɔ mi. Hmm. Mage ɖe kitchen eme. Ne na kpɔ ame ɖeke mele nu ɖa. Na ɖeke mele na va da kpla tse o tse wa va da. Nuɖuɖu kpɔ aha ma wɔ nuɖuɖu wo wo video separate. Kitchen ya. Fridge wa me ve ya le. Wo fete le dɔ fine. Wo fete le dɔ nu le me. Wo fete le dɔ fruit. Ŋutsu, wotete le dɔ wɔm. Wole dɔ wɔm. Ye woɖo mele dɔ wɔm o. Samsung quality. Kitchen ye ya. Ne enye be mava wɔ video nye mate ŋu ava wɔ video le kitchen kura tsɛ wòakɔ. Ele eve me, ele ele ele kpando, ele xɔxɔe, ele peki, ele keta. Wobe Ghana Gold Coast ye le mɔ ta wònye Gold Coast hafi mete ŋu le ga kpɔ o. Eya biam mele wɔe. Mele quarantine. Ordinary quarantine, ordinary quarantine, eƒe kitchen ye ya le fi. Wobe dukplɔlawo ɖe ya gblɔ nɛ. Kpɔ anyigba ɖa. Anyigba kɔ. Cleaners wo le le eklɔ le edzi klɔ gbe sia gbe twenty four seven. Haɖe míaƒe safety ta. Nyemaƒo nu sugbɔ o. Ten minutes ya manɔ wɔwɔ. Ne mekpɔ vovo ɖe, mava nɔ zikpuiawo me. mava nɔ zikpuiawo me ne mawɔ video. Ne eŋu ke nyuie ɖe ɖe mawɔ ŋkeke me ƒe video eya magblɔ be eŋu ke vɔ eƒo abe ga de le mía gbɔ. Wo video nye ame le wɔm. Me fɔ kaba. Aɖe be ne nye me fɔ kaba o ɖe tɔ nye woava fɔ ava nɔ up and down wɔ. That one to come out with it later. Ne nɔvi nyo yio pɛtɛ nye kplo mi va fi woakpɔ woava machine eme gagbea mi le ɖiɖi mme bia vɔ na ame ɖeke o me gblɔ va yi be ya ɖe mate ŋu anɔ zie dzi for hundred years if only he is doing the right thing if only he is thinking about the people mi di be no bu mia no bu mia ŋuti no bu mia ŋuti. New video ya xɔ me ma nɔ le nye maga yi de nyewo stadium me. Aɖe be nuka. Ne me yi de stadium me de. Efia be me la fe me ma. Fifi la ya nye me la fe mo. Hmm. Ta enya sue me di me ma wɔ ma. Ekpɔ xe me zɔ kaka kaka de maga yi zɔ yi de tefe me je video wɔ me. Ble susu be nana ke de. Akadi le lo. Nye mia to ko echi.

Eŋu le keke vɔ. Medzo le fi abe five minutes alo eh, seven minutes enyea. Hmm? Eŋu le keke vɔ. Ekpɔe ɖa ɖe. Dziƒoxɔa ema wotu kɔ de ɖe. Eŋu ke ne ŋu ke va va wɔ ŋkeke me be wo video. Ne nakpɔe ɖa. Mi be dume ne vivi na mi. Dziƒoa ɖe tigbo le tu ema. Dziƒo ɖe ŋuti gbole tue ma. Míaƒe dumefiawoe mebe edze be mítso. Ɖeɖi va te míawo kple hiãkame mebe mese veve, hiãkame ƒe veve ɖe menye nu me ye o. Nyemedi be maɖe aƒa fifia o. Eya ta wɔ abe mekɔ nye wogbe kɔ da ɖe anyi. Ahan. Nyemekɔ nye wo selfie stick o, nyemetsɔ naneke o. Quarantine me va, tsia ta matsɔ nu mawɔe. So Anɔ nye kpɔ be malé vi nyewo fon ɖe asi hafi makɔ nɔ nua fia. Mebe agbe me ne vivi na mi. Eye agblɔ me ne. Mebia dagbe na wò ame nɔvi meganɔ bo. Dzagbegbe ne na subscribe. Ne subscribe vɔ ɖe, ne nana video ya kple ame nɔvi. Be ya tse ne kpɔ be ɖe dziƒoa ɖe anyigba dzie. Menya ya me le teƒe ɖeke o.